Atutan ahhin zeitin in dah Facebook, YouTube, TikTok, Instagram tibantuk social media platform in phaisa an hmuh timi hi thei a hngal lomi caah tawite in ka rak chim tuah lai. Hi kong hi a luancia kum thong hnih le kum hleili hrawnghrang ah khan online kip ah ka rak ṭial tawn. zeitindah phaisa hmuh ding si timi hi. A ruang cu kei hi kum thong hni le kum kua hrawnghrang khan The One Star timi Malaysia khan kan rak chuah i website he zei he tawlrelnak khan ka rak tel ve i zeimazat kha ka rak hngalhmi um. Culio ahcun Google Asin kan rak hmang i maw Google Asin advertisement pawl kan rak hmang i atu chan thar deuh kum thong hni le kum kul hnule hin cun Facebook hna, reel hna dangdang khan van langsar ngai i Hi kong hi a fiang lomi Laimi kan um kho men. A ruang cu pumpak te zong cakuat khi ka dong pah tawn. Hi ma ca khin zeitindah a tlangpi in YouTube le uh, Facebook le uh, dangdang TikTok te pawl mu social media platform ah phaisa an hmuh timi khi uh, social media lei ah a tli pah ve lomi caah cun khi lunglaklawh ngai confuse ngai khi si ve natin ti hin si hram thok bik ah tlangpi in chim ahcun thil phunthum in um phunthum in um ti businessman an um uh, tiktok ti bantuk youtube ti bantuk facebook ti bantuk an um pahnih businessman pakhat a ngeitu tiktok facebook youtube a ngeitu pahnih pathumnak ah content creator Ti tahchunhnak ah, keimah cu content creator ka si lo natein tu ah hei chim ve ko ning law keimah video siamtu bantuk kha tikhan tlangpi in pathum um a si. I zeitindah a si ti si ahcun businessman pakhat a simi nih khan a company he aa pehtlaimi tahchunhnak ah thilri pakhat a serchuaktu thilri maw angki leng maw bawngbi maw keden maw pathat maw silole a dangdang restaurant te hna he maw business he aa pehtlaimi US lei in kan chim si ahcun sushi dawr maw nu kha bantuk a tuahmi an si si ahcun khakha an business he pehtlai in khan mipi sinah khan uh, zei ka ti la advertise tuah an duh congi tuah an duh te an fak an duh kha tikah kha business pawl nih khan an company he pehtlai in khan facebook sinah khan phaisa an liam i facebook nih khan youtube nih khan te tiktok nih khan kha kha advertising a tuah piak hna a congi piak hna Cucu zeitindah a cawngi a piak hna ti si ahcun tahchunhnak ah nangmah le keimah ti bantuk nih khan video kan ser. Content creator kan si i video kan ser i khakhakha kan video ah khan mah businessman i an cawngiami an advertise mi kha video cungah khan a cuang. Video cungah khan a cuang i khakhakha banbia ah businessman nih khan Businessmen nih khan Facebook, YouTube, TikTok ti bantuk kha hihi rak ka cawng i a pek law hihi advertising rak ka tuah piak law thlakhat ah ti khan ri a um i a pekmi kha kha content creator kha nangmah keimah nih video kan ser si ahcun kan video cungah khan kan video cungah khan kha advertisement cawng ia kha a cuang i mipi nih an rak zoh. Makhakha kan video cung i advertisement cawngi ah a cuan man kha Facebook, YouTube, TikTok ti bantuk nih content creator nangmah le keimah bantuk kha tangka a kan pek a kan liam ve. A van fiang maw khakha tiang cu. Businessmen nih khan velo a business pehtlai in Advertising tuah a duhmi kha Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ti bantuk social media platform ah khan phaisa dih in advertising a tuahter hna. Khakhakha advertising a tuahmi kha content creator nangmah le keimah bantuk i kan video cungah khin a cuang. Cu mipi nih an rak zoh. Khakhakha kan video i a cuan man kha Facebook ti bantuk, YouTube ti bantuk i kanmah kha a kan liamh. Business men nih a liamh chinmi khan a kan liamh. Hi vawlei cungah hin YouTube a hmangtu hi three point ah sorry two point seven billion hrawnghrang kan um ti si. Hei tuak hmanh u mu. Two point seven billion hrawnghrang. Facebook zong cu ṭhiamṭhiam si ve. Facebook hi tlawmte an tam deuh. Three billion cu a phan ve ṭhiṭhiam lo. A si tikah cu ahcun YouTube ah khin YPP ti a si i YouTube phatnak program an ti i makhakha a ngahmi ti phaisa hmuhnak lam a hmumi hi hi one percent taktak hmanh an si lo. Tuah hmanh u. Phaisa hmuh khawhnak lam a hmumi khi one percent an si lo. A tam deuh cu video an tuah an ser cio ko nain phaisa hmuh khawhnak a tuahmi khi an tlawm te. One percent hmanh a tling lo. Facebook zong cu ṭhiamṭhiam si. Cucaah Facebook i content creator an ser tikah business nih a rak caw ngiami a thilri kha mipi nih kan video hmangin an rak hmuh khawh. Businessmen nih phaisa kha Facebook, TikTok, YouTube tibantuk a liam i YouTube, Facebook, TikTok, Instagram tibantuk nih khan content creator kha hnarchia hrawng te zakhat si ahcun sawmnga hrawng kha kan liam. kan pek. Businessman nih dollar zakhat kha Facebook ah a pek si ahcun kanmah kha kan video cung i cawngia advertisement a langhman ahkhan hnarcheu kha a kan pek ve. Cuka tiang cu a fiang kho maw fiang kho lo dek. Vawlei cungah hin Phaisa hmuh khawhnak lam a ngeimi hi one percent hrawnghrang lawng an si. Zatuak chungah YouTube zong a si ah, Facebook zong a si ah. Zeitindah phaisa hmuh khawhnak lam a si ti si ahcun hlan lio ah khan cun YouTube te hna, Facebook, YouTube hlan lio ah khan cun YouTube nih hin policy cu tluk ngaingai in YPP timi tangka hmuh khawhnak lam kha a rak ngei lem lo. Direct direct in channel i tu in video chiah i advertisement kha rak ra cawh ko. Natein atu cu si ti lo. Atu cu a tlawm bik ah subscriber thongkhat hrawng ngai khawh nu cun thlakhat chungah ti bantuk kumkhat chungah view watch time cu zat cu a hrimhrim a si hrimhrim hau timi ka um. I addict thian ka van thei ti lo. Uh watch time kha Three thousand watch time cu kum khat ah a si hau. Saya palong kaa palh kho men, dikthliar in ka van cing ti lo. Hi hi takhan si. Facebook zong a si ah, Facebook zong amah nih approve an tuah khawh nak ding ahcun reel maw a si si lo si maw, content kha zei mizat na ser, na ser lai i mipi he nangmah followers pawl he khan engagement tha tein na ngeih i na video tangah khan comment hna, like hna, share hna tam a si ahkhan cun Facebook nih khan invite an rak tuah lai i namah kha approve an tuah lai i na video tete ahkhan uh, cawngi ah advertisement lang kho ding in Facebook nih khan an rak an rak cohlan lai. Cawngi ah advertisement lang kho ding khan Facebook nih khan an rak cohlan lai. Cu tuah khawhnak ding ahcun caan pek a hau. Video kip kha ser a hau. Uh, content creator ngaingai nangmah pumpak personal in original na tuah lo zongah khan video kha download i reaction uh, edit i nihchuak maw silole uh, bia Laimi tampi nih kan hmanmi cu thawngtha kha thawngtha kha tawi tein cik i thatnak te kha cik i reel ah share ti bantuk kha bantuk te zong kan tuah khawh a si. a tlangpi in ka chim si ahkhan cun Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ti bantuk ahhin phaisa zeitindah hmuh a si ti si ahcun business nih khan YouTube te pawl, Facebook te pawl, TikTok te pawl kha a liamh hna. Mah kha a liamhmi lila nih khan content creator nangmah le keimah bantuk kha kan video cung i advertisement cung i a cuan manh a cuanzat hoih te khan half price hrawhhra te, half price hrawhhra te kha an pek. Biadabia ah businessman nih dollar fangkhat Facebook a liam ahcun Facebook nih khan kanmah kha fifty percent hrawh a liam ve. Aw mah takhan thil a kal ning cu si. Hatiang khan a van fiang kho, man fiang kho lo dek. I a tlangpi in phun thum in a um. Businessmen an um. YouTube, TikTok, Facebook ti bantuk an um. Content creator an um. Phun thum in um. Cu phun thum ah khan businessmen nih khan YouTube te pawl, Facebook te pawl kha uh, an business he pehtlai in advertisement a tuah piak hna, a cawng piak hna. Mah kha businessmen nih khan tangka a liamhmi hna kha content creator pawl kha indirect in khan a va liamh chin ve hna an video ah khan advertisement a cuan man kha i zeitindah zei tuah dah a hau next step ah zeitindah kan tuah lai zei bantuk dah tlin a hau timi fiang deuh in theih le hngalh nan duh ahcun pumpak zong an cukuat khawh a si cun hi kong hi A theimi tampi nan um cang ko lai. A theimi tampi nan um cang lai. Chim hau lo a tuah tuk cangmi zong kha Laimi chungah minung a thong hmanh in tling kho cang lai. Asinain hi kong hi Laimi cu IT technology lei a kan tli lo tuk i a rak thei bal lomi le aa pumpak tein ca a kuami zong nan um pah caah santlaihnak a ngei sual lai tiah ka rak chimmi si. Hihi nihchuak zong khi a si pah. I thiamter bia zong si lo. Mi tampi thawngthawng nih theih le hngalhcia dihmi ka si ko. Asinain Zeitinte dah a si hihi tiah confuse laklawh in a ummi nih khan zeitindah YouTube le Facebook le Instagram le TikTok nih phaisa hmuh khawh timi a fiang lomi ca ka rak chim hi si maw?